mufaro wamuri mufaro wamuri haleluya muri kutendwa nedenga imi mwana wamwari haleluya mauya pamusoro perino renje haleluya inzwai munzwe manje pakaita kupona kwenyu ndaona muchijiko waburuka pamusoro perirenje rino haleluya especially kune madzimai nemadzibaba ah, zuva renyu rakomborerwa haleluya asi manje ndimi makabata kupona kwenyu akozi muprofita wauya mukati mezuva ranhasi imimi kureurira kwenyu ndokuti mupone ndofunga manzwa dzidziso waidzidzisa nekuchimbo andiri mm. haleluya haleluya hatisi kuda kupedza nguva tiri kufamba chimbi chimbi andiri ka eh, ndiri kuona chaita 3 4 vanonga vachabvuma ndiri kuona madzimai madzimai madzimai ndikutaura ndaratidzwa nemweya haleluya wane zvinhu zvakaremerera ndaona kusurukurwa ndaona mabasa waita mukati menyumu dzimba ndaona dzamera haleluya kuburikidza kubudisa chokwadi pamwe pako ah, norenje rino rinorema tingazobva one one satoti bve takakwana mumwe nomumwe ngekuti renje rino rinorema totenda imwe mwari vamutsitsa pamusoro perenje rino haleluya haleluya saka ari kutanga kuti reurira ngatibvumire wotona hatina nguva
amen ndinoreurira upombwe ndichireurura ndakapomba na madzibaba amai aya ndikabara mwana wa uyu unonamata naye tichapedzerana
tichapedzerana tiri kubvuma kuti tipone here pana Hazvina mhosva, hazvina mhaka. Mamha machenu. Ah, komana. Ari kupinda, ari kupinda ndiyani? Ah.
Rufaro kwamuri. Amen.
Rufaro kwamuri. Amen.
Ah, inini ndoda kureururawo pamberi paMwari. Rufaro kwamuri.
mufaro wamuri ndanzi baba musati mareura ndinongedzere kumabhazuwa mundibatira hana yenyu munongedzera mabhazuwa mundibatira hana yenyu munongedzera mabhazuwa mubata yenyu hana yenyu ya ndira yenyu mberi ndaedza kunyaradza zhowo zhowo pamusoro perenje rino haleluya amen
Eh, ini ndoda kureururawo ah, inini ndoda kureururawo pamberi pamwari ah, ndine rumwe ruchiwa ruchiwa ndo runonyanya kundibata zvikuru sei handidi kutoona munhukadzi ndikatoona munhukadzi haa mwoyo wangu unoenda kure zvekuti kana ndikaona hembe yakananikwa chaiyo chaiyo ndoda kutombodongorera kuti ndione kuti munei maitiyani tiri pamasowe kubvuma nai wakomana baba dhi ndio machiwira akwa zvapera kamaidi batsirwai maipera wakumanaka weri matinishiya peni tinosheni zvakanaka mufaro wamuri mufaro wamuri handizvo chete munhu wamwari dai mwari andibatsira gare pasi tora henyu kuzorora mufaro wamuri ndokumbira runyara pamusoro perenje rino ndati ndaona zambuko rewamweni rewamwe vanhu rurume kana wakadzi mufaro wamuri mufaro wamuri
wawakureura orit mama mm -hmm.

taura zvese zviri penyu faro wamuri amen ndino ndino ndinoreururawo ndini ndakarya mwana wamai ava akafa sondo rapera
anditi tiri pamasowo here naye wakuda kudya mwana wangu muroi
tiri pamasowe nayo kumana atiri kutoreurwa kuti tipone ah, vakomana ka ndozvandinoreururawo
kuvara kwamuri kuvara kwamuri ah, tiri kuona nguva dzeri dziri kufamba zvokuti togona kuzozviita mangwana tikabata nguva dzepfumbamwe ah, baba hawasati wareurura handisati ndareurura munhu wamwari hazvina mhosva hazvina mhaka magamuchiwa nedenga masununguva zvakadaro ndaikumbirawo kungotaurawo zviri pamwoyo pangu ndikwirawo denga munhu wamwari anga atati mauya pane munhu wamwari tatati kuchenesai madzimai ah, munhuwamwaregai vangotaura zve ndo vanoda kusara nekusataura sezvinhare ururawo toda kuzvizvare ururawo nikuroya ndandati ningotaurawo munhu wamwari orit hazvina mhosva hazvina mhaka mabvumirwa nedare kuti munge muchionini but ini ndandatoo senzvimbo yakairiswa ndanzwa soko rerufu ndimhanyo hangu aiwa ngavareurure handisi kuvarambidza ngavareurure aiwa ngavareurure ah, nhai ari mamwe ese mareurisa tiripo wani chitaurai henyu kana zviiri zvitatu ah, zvaitaurai zvese mfaro kwamuri mfaro kwamuri

ani mukureurura maiti isu nunguka ikakureurura reururai kanyaya ndakaita
cheoanai madzibaba muri kuvharidzireikoika madzibaba tinzwa mai wari kureurura maiti muri kuti imi ndakaita cheupombwe namadzibaba vari kuti porofita